So mae'r uh, papur gwyrdd wedi bod yn gweithio am uh, 5 mlynedd. Um, be dych chi'n falch um, honno yn ystod y cyfnod yna? Beth yw'r peth yn mwy pwysig dwi'n meddwl mae'r uh, uh, papur wedi wneud? Un o'r pethau pwysig i ni wrth uh, lansio, mynd ati i lansio'r papur gwyrdd, oedd i geisio sicrhau bod yr iaith Gymraeg yn dod yn yn gyfrwng i, i drafod yr hyn yn ni'n cyfri erbyn hyn i fod yn ymysg y problemau mwyaf roes, sef uh, cynnesu byd eang a newid hinsawdd. Ac uh, be, be dwi'n teimlo uh, sydd wedi rhoi llawer iawn o foddhad i ni yw bod ni wedi darganfod cymaint o bobl, y Cymru Cymraeg, sydd yn, yn falch i, i ysgrifennu am y pwnc hwnnw a, a, a lleisio i barn nhw ynglyn â difrifoldeb y sefyllfa. Felly, i ni yn teimlo fod hynny wedi bod yn, yn, yn llwyddiant o bwys a gobeithio er bod y papur gweron dod i ben y bydd hynny'n parhau. So, o pam oedd e mor bwysig i cael rhywbeth yn y Cymraeg?
Ein teimlad ni yw bod rhaid i'r iaith Gymraeg, fel pob iaith arall sydd am fyw, drafod y pynciau hyn. Os dyw'r Gymraeg ddim yn bwnc, ddim yn gyfrwng i drafod pethau fel cynhesu byd eang a newid hinsawdd a newid ein ffordd o fyw i fyw tu fewn i dirfynnau'r blaned, A dyw hi, dyw hi ddim yn iaith sydd yn mynd i gyfrif i bobl. A os taw dim ond trwy'r iaith Saesneg i ni, i ni'n trafod materion fel hyn, fy mae'r neges yn dod yn glir, yn enwedig i bobl ifanc. Dyw'r iaith Gymraeg ddim mewn gwirionedd yn iaith go iawn. Hynny, mae'n iaith sy'n gallu bod yn gyfieithiad o'r iaith, iaith Saesneg, ond yr iaith weithredol mewn sefyllfa fel yna yw'r Saesneg ei hun. Felly mae yn hynod o bwysig fod, fod y Gymraeg yn meddiannu'r pwnc yma. o, o'r broblemau ni wynebu a hefyd y posibiliadau sydd gyda ni ac yn ei cyflwyno ni'r boblogaeth trwy'r iaith Gymraeg. Dros y pum mlynedd diwetha, a bodolaeth y, y papur, um, beth sydd wedi symud ymlaen yn Cymru? Beth ydych chi'n meddwl sydd wedi newid?
Yng Nghymru, ga, ga i ddweud yn gyntaf yn ryngwladol, oherwydd fi'n credu bod hwn yn, yn bwysig iawn ac yn gysylltiedig gyda'r holl sôn am uh, dech, dechnoleg um, uh, newydd. Mae yna fudiadau rhyngwladol o bwys yn dechrau ymddangos gan ddefnyddio'r rhyngrwyd um, a'r e-bost a'r holl dechnoleg newydd. Yn arbennig, gallwn ni feddwl am, um, am fudiadau rhyngwladol e, er, yw'r enw Avaz, uh, sydd erbyn hyn a miliynau o bobl yn cysylltu ag Avaz i roi pwysau ar wleidyddion a diwydiannau ledled y byd i geisio achub y sefyllfa o'r, o'r sefyllfa argyfyngedd sydd yn ei wynebu ar hyn o bryd. Mudiad arall yw mudiad 350.org, uh, yr Egensfeld, sydd yn fudiad sy'n dod o, o'r Almain, ond i ni gyd yn gallu ymuno uh, ledled y byd a'r mudiadau hyn. Wy'n credu bod hwnna'n datblygiad o, o, o bwys mawr. Um, o ran Cymru i hun, uh, mae'n fwy anodd i mi allu dweud beth dwi'n hapus amdano fe yn y sefyllfa bresennol. a dwi'n falch fod um, rhywfaint o bwerau gyda ni bellach dros a siapion gymdeithas ni i, i wynebu'r problemau hyn, ond dwi ddim yn falch fod y pwer o, dros um, um, gwestiynau mawr o ran cynnyrchu uh, ynni, er enghraifft, yn dal gyda, gyda Llundain. Mm -hmm. Felly mae lot, lot o waith gyda ni'n neud, a, a dweud y gwir. Mm -hmm. A dwi'n meddwl falle yn, yn ystod y flwyddyn diwetha, fel mae'n adrodd yn y, yn y papur gwyrdd um, y mis hwn. Mae perfformiad Cymru ddim wedi bod yn gystal â be be dyn ni eisiau, be mae'r um, gwleidyddion wedi daid yw ein gweledigaeth ni. Ie, yn hollol.
Mae, dyn, dyn ni ddim wedi ateb i rybuddion mae gwyddonwyr sylweddol ryngwladol yn rhoi i ni, sef bod rhaid ni dorri lawr yr allyriadau carbon. Hynny yw, maen nhw'n dweud bod raid ni dorri lawr ar allyriadur carbon a beth i ni'n wneud, ac nid Cymru'n unig, mae gwledydd eraill wedi wneud o, ond Cymru yw'r gwaethaf yn digwydd bod, a gwledydd eraill, i ni'n cynhyrchu mwy a mwy o allyriadau carbon. Felly, i ni'n wneud ein sefyllfa yn fwy ac yn fwy ar, argyfyngus. A mae hynny yn, yn fater o, o, o, o bryder mawr ac mae'n bryd i ni wynebu fe, trafod e, um, gael arbenigwyr i roi'r rheithiau i ni, a, a mynd ati i addasu yn bywydau ni fel bod y, y gweitha o rybuddion ddim yn, ddim yn dod yn reality. Mm. A mae Papa Gwerdd yn dod i ben ar papur rwan, ond mae cario ymlaen ar y we, dych chi'n dal yn uh, parhau? Ydy, bydd yn parhau ar y we. Ni ar y we yn, yn barod ac o'r cychwyn cyntaf oedd yn bwysig mm. i ni, ond dim ond yn newid gyda phob rifyn a dim ond un tudalen yn newid gyda phob rifyn. Ein gobaith ni yw wneud um, y wefan yn llawer iawn yn fwy, fwy bywiog a rhyngweithiol o, o bosibl, a rhywbeth sydd yn gallu cael ei ne, ne, newid yn, yn, yn aml, ac felly yn dod yn fforwm uh, mwy byw Cymraeg um, fydde'r cyfrwng wrth gwrs. Um, um, uh, dyw e ddim yn ddwyieithog, um, um, mae yna ddigon o ffynonellau eraill trwy'r iaith Saesneg, ond mae'n holl bwysig mynd i dechrau trafod uh, trwy'r Gymraeg. Ga i wneud y pwynt, pwynt hyn ynglyn â'r defnydd o'r Gymraeg? Mae yna, mae yna fudiadau sydd yn, wrth gwrs, yn cyfieithu o'r Saesneg i'r Gymraeg. Y mae yna adrannau llywodraethol ac mae yna asiantaethau sydd yn cynnal a rai digwyddiadau uh, trwy'r iaith Gymraeg, ond maen nhw'n teddu i fod yn, yn breifat. Maen nhw'n teddu i fod yn perthyn i'r asiantaethau neu'r adrannau wleidyddol, a dyw'r, dyw'r neges ynglŷn â'n sefyllfa ni, ddim yn mynd mas i'r stryd fawr, a dyn ni ddim yn rhoi'r neges i'r bobl. A fi'n credu fod hynny wedi arwain at y problemau ni'n gweld ar hyn o bryd, o ran pobl yn methu deall ac yn protestio yn erbyn pethau fel tyrfaenu gwynt a hyd yn oed uh, ceisio amddiffyn y môr. Um, ond mae yna un peth arall hefyd. Um, I ni yn ystyried, ydyn ni'n gallu sefydlu rhyw fath o o gymdeithas neu grŵp um, Cymraeg uh, gwyrdd, efallai yn lleol yn gynta, a gweld pa mor ddiddorol bydd pobl yn cael hyn a faint o bobl fydd yn ymuno gyda ni, ac o bosib ymestyn um, oddi ar hynny. Ond eto, trwy'r iaith Gymraeg, uh, Mae mynediadau eraill yn barod i dderbyn um, ddefnyddwyr um, Gymraeg ond Saesneg yw iaith gweithredol nhw.